na ningĩ nĩ rũire mũmĩani ta mũmĩanĩrĩri na tondũ wa maindo ti wa rũthiomi ngĩkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma amu gĩkũyũ kiugaga mũgĩ nĩ mũtare na tondũ njũgũma njega yumaga ikũrĩro na nĩ mũkũrũga wonie mũruna niĩ ngĩkĩrĩ haha nĩgetha ngorwo ngĩgaya gĩkũyũ kĩrĩa ngai akĩtũ- agĩtũheire na rũthiomi rũrũ noguo ũngĩ ũkĩte haha na rũru ĩ tondũ nĩ wakĩigua ngĩrĩ cũcũ wa rũru na nĩ ũrakĩona nĩ aingĩ hakĩrĩ na ũrĩa mũnini aya nĩo ngatigĩra gĩkũyũ gĩkĩ ndĩraria na tondũ ũtakuo nĩ athiaga ũgeni ngakĩmenya wega atĩrĩrĩ ingĩgakinya gũthia ũgeni nĩ nganda gũtiga gĩkũyũ gĩkĩ ndigĩre andũ angĩ magĩthio ma gĩkũyũ na ũguo ngĩkĩrĩ na gĩkũyũ haha rũciũ Na ũguo ngwenda kũmenya kana hihi nĩ maramenya gĩkũyũ gĩkĩ tũrarĩrĩria. Na tondũ tũkwenda twambĩrĩrie na ũyũ mũkũrũ, gĩ- na, na, na nĩ ũrakĩona tũkĩte gũkũ, nĩ ũgũkĩona gũkũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgĩ nĩkuo tũkuĩte. Tũ- eh, nĩ- Tũkwambĩrĩria na ũyũ mũrona haha, etagwo mũndũ ũgwĩtwo Mbũgua. Mbũgua nĩ mũgĩkũyũ, na tũrenda kũmenya kana nĩ akĩũĩ ndimo cia gĩkũyũ, kana nĩ akĩũĩ ũgĩ ũyũ, Mũndũ ũgwĩtwo Mbũgua rũgama haha, rũgama hau ũguo. Haya, ndi- ũkĩ- ũkĩ- na ũgakĩanĩrĩra magakĩigua kana nĩ ũramenya thimo ici cia Gĩkũyũ. Gĩkũyũ kiugaga mũkũrũ ga wonie mũruna mũruna, gũtirĩ kĩega kiumaga, hega kahora karĩ, keindo njũka narua ĩthiraga, narua weka wega, weĩka rĩkia. gakaũru wega njũgũma njega yumaga ikorero mũrĩa iki akuaga mũrĩa iki akuaga eiki mwandika gwacĩ gatungu no nginya angĩenjenjera mũgĩ nĩ nĩ mũtare mũthomi mũgĩ aikagia maindo na gabere ũgĩ wĩ mbere ya ahinya ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro ũrugarĩ umaga na nda na nda aya mũndũ wĩna rwaki otaga mwaki Ona riũa mũtĩ ũrũngagwo ĩ mũnini yanagĩria kayo ciene citirĩ ndokeirwo nũ ũkarĩ mũhithe naguo nĩ mwegega kũriganĩrwo no- nĩ- nĩ- eh, kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩ kũhonia kũriganĩrwo no ta Totoleka wa anaruo na ana aroromenya ana rũmenya kwa mwaria gũkĩra kwa mũkiri kuorire tene ciothe cihanagia tikĩ thahabu ũtakanyuĩrĩire ndoĩ rĩrita okay ciĩgĩkũyũ-inĩ cirĩ kĩ ũkaci Mwana wĩkĩo ndagaga. Mũthambia. Ngwacĩ ya mwana wene nĩyo ĩhoragia kĩ? Mwaki. Ũcio akĩũĩ ndimo ciake mĩrongo ĩtatũ na ĩtano. We hihi wĩ hau mũciĩ ĩ, mwana waku oĩ ndimo cigana? Tũtinakiuga ciothe nĩ ũndũ wa mahinda, tondũ tũrakĩenda kũigua ũrĩa ũngĩ nake kana nĩ akĩgaĩirwo kana nĩ akĩũĩ. Ũguo mũndũ ũgwĩtwo mũthoni ũka haha mwena ũyũ. Mũthoni, gwĩrĩria mwena ũyũ, gwĩrĩria mwena ũyũ, ũka haha. nawe ukirore mwana ukirore mu- mwarĩ wa nyũkwa mũthoni rora kũrĩa na wĩhĩkahĩke nĩwĩharĩirie mũthoni haya reke tuone kana mũthoni ũyũ nĩ akoragwo ĩ tatiga nĩ mũkũigua rĩa gũcokia rũgama haha mbere rũgama haha na wanĩrĩre arĩa makĩigua ambĩrĩria mũkũrũgaya wonie Morina. aya gũtirĩ kĩega kiumaga Hega. kahora karĩ anĩrĩra we kahora karĩ Kalinda. njũkanagia njiraga Narua. Weka wega. Wega. Nore kũrĩa. Haya, njũgũma njega yumaga. Ũkĩrĩra. Mwandika gwacĩ gatungu no nginya. Akanjenjera. Mũgĩ nĩ. Ũtare. Ũgĩ wĩ mbere ya. Ahinya. Mũthomi mũgĩ aikagia maitho. Ndakabere. Ng'aragu ndĩhoyagwo. Ũhara. Ũrugarĩ umaga. Nanda. Tamacokerere hau nĩgetha ona atongoria arĩa maikarĩte hau ona athamaki arĩa maikarĩte hau maigue mwana ũyũ akĩmera atĩ mwana ũyũ aramera atĩa ng'aragu ndĩhoyagwo mere mere ng'aragu ndĩhoyagwo Ũhara. arauga ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro koguo ningĩ tũngĩthiaga kiuga atĩrĩrĩ mũtĩ ũrũngagwo mere mere haria ndora kuria muti uri ungagwo wi munini ciana cikire ndokeirwo ngwiciria ni urakiona mundu mwiroreri witũ ona tũkĩrĩ na ũngĩ haha onake rũciũ tũgakorwo akĩrũgama haha nĩgetha onake tũigue kana nĩ ekũmenya ndimo cia gĩkũyũ we ũikarage ũkĩmenyaga atĩ njũgũma njega yumaga ikũrĩro na nĩ na nĩ tũgũthomithia tanyita onayo mathomithie nĩ mũkuona onake nĩ anyita ibuku